Croeso uh, i chi gyd. Dewi Hughes ydw i, um, cyfarwyddwr gweithredol Pontio, uh, a croeso i'r sesiwn rhanddeiliaid yma, uh, sesiwn rhanddeiliaid Pontio. Wedyn, be di pwrpas y cyfarfod? Wel, fel da chi'n gweld lawr yn y, y ddinas, mae'r adeilad yn prysur codi allan o'r ddear rhywun, Yym, ac oeddwn i'n meddwl bod hwn yn gyfle gwych i ni ail-gysylltu efo chi uh, yn rhanddeiliaid ni, i rhoi dipyn o ddiweddariad i chi amdan y prosiect a beth sy'n mynd ymlaen, ac i ddeud dipyn bach mwy wrtha chi amdan y prosiect. Mae siŵr bod rhan fwyaf o bobl yn ystafell yma yn dallt bod yna theatr a sinema newydd yn cael ei godi ym Mangor, ond mae yna fwy i bontio hefyd, uh, a mi fydda ni yn achub ar y cyfle pnawn yma i ddeitha chi ychydig bach mwy amdan hynny. Ar ddiwedd y cyfarfod, mi yda ni eisiau uh, trio ffurfio grŵp rhanddeiliaid newydd. Da ni eisiau pobl i ymuno efo ni, i helpu ni yn ystod y cyfnod yma i ni gael defnyddio chi i drio syniadau arna chi, i siarad efo chi, i gadw y drafodaeth yn mynd yn ei flaen. Wedyn, ar ddiwedd y cyfarfod pnawn 'ma, fydd yna gyfle i chi mynegi diddordeb i fod ar y grŵp rhanddeiliaid A mi fydd hynny yn digwydd uh, yn y stafell drws nesaf, mi fydd yna banad ar gael uh, ar ddiwedd y cyfarfod a mi fydd uh, lle i chi uh, gofnodi eich diddordeb i fod yn rhan o'r grŵp rhanddeiliaid yn fanno. Reit, prawn ma felly, mae gyda ni bedwar cyflwyniad i chi, cyflwyniad rhyw ddeg munud yr un. Yn gyntaf gyd, mi fydd uh, Dylan Roberts, cyfarwyddwr ystadau'r Brifysgol, yn siarad amdan yr adeilad ei hun. Wedyn, mi fydd Elen ap Robert yn cyfarwyddwr artistig ni yn siarad amdan y celfyddydau perfformio. Mi fydd Dr Andy Goodman yn deud gair wrthon ni ynghylch arloesedd a dylunio, a wedyn mi fydd James Goodman yn siarad ynghylch agweddau cymunedol y prosiect. Mi fydd 'na gyfle ar ddiwedd pob cyflwyniad am ychydig o gwestiynau, ond ar ddiwedd y cyflwyniadau i gyd, mi fyddan ni gyd yn dod yn ôl i fyny i'r llwyfan yn fama, a mi fydd 'na gyfnod i chi gofyn cwestiynau uh, reit ar y diwedd cyn i ni cael yn panad. Os di pawb yn hapus felly, mi awn ni blaen a gofyn i Dylan os oes efo digon caredig i wneud i gyflwyniad. Diolch. Plan da. Uh, good afternoon. Um, I'll apologise beforehand if somebody, if some of you have seen some of these images before, but a lot of you will not have. So I'm going to uh,

Nai droi i'r Gymraeg wan os di hynna'n oce am chydig. Uh, y theatr, y theatr yn bwysig ofnadwy, ond os, a, os ydych chi'n rhai chi'n cofio wrach bod y theatr yn rhan hyblyg iawn yn y dyluniad yma, lle mae'r llawr yn gallu bod yn hollol fflat fel hyn, lle mae'r mae dalun yna dangos y, yr, yr gwagle yna'n cael ei ddefnyddio er enghraifft er, er mwyn uh, conference neu rhywbeth fel yna, ond bwysig iawn, da ni'n gallu hefyd newid y llawr i fynd ostwng lawr i'r basement i wneud o'n theatr draddodiadol eto. A mae hwnna'n rhan bwysig iawn o'r cynllun busnes lle mae yna lot mwy hyblygrwydd yn yno. Yr, um, y paneli da chi'n gweld ar y waliau yn bren calad, slats pren, mae'r sŵn yn mynd drwy'r pren yna, acoustically transparent, chyd yn fatha, lle mae'r mae sŵn yn hitio'r waliau reinforced concrete. Um, a, ond dwi'n oethriadol o wyddus i wisio uh, defnyddio pren calad Cymraeg. Lle, da ni'n gweithio efo cwmni ar y, y sefydliad o'r enw Coed Cymru, dwi wedi gweithio efo nhw o blaen, Uh, dwi wirioneddol awyddus i ddefnyddio coed caled Cymraeg yn yr adeilad. Wrach rhywbeth fel yna, um, mwy o feddwl angen mynd fewn. Goeliwch chi neu beidio, o ran yr dyluniad yr acoustic, da ni'n mynd gallu cael slats pren yr union yn seis. Mae hynna, just hynna, neu gwahaniaeth i'r sŵn. Uh, mae gennym ni um, arbenigwyr arbennig iawn ar y prosiect yma. Arab, Arab yn, yn gwmni adnabyddus iawn. Uh, hwn yn sôn am wahanol fodelau yn y theatr, allwn ni gael llwyfan sydd yn 8.2 o, o, o, o dymder neu i fyny 11, uh, allwn ni gael theatr yn y round, bob math o bethau gwahanol. Un o'r pethau pwysica ydy, dos a ddim fly tower yn yr adeilad yma, fel mae'n siŵr bod lot o'ch chi'n sylwi, ond mae gennym ni be mae'n galw'n technical grid, ychal 12.5 metres i'r gwylod, lle mae o'n hyblyg iawn uh, o ran uh, y technoleg yna fo. Hwn yn dangos uh, darllen mwy, mwy uh, detail o'r theatr. I bobl sy'n ddiddordeb mewn construction, wrach bod gen roi ddiddordeb mewn construction, mae'r ma, ma, ma strwythyr adeilad yn ddiddorol. Mae Coleg Menai Llandreithlon yn mynd i'r sawl i ddysgu am engineering a pethau fel hyn. Ond er enghraifft, mae strwythur sy'n dal y prif ddarlithfa yn gorfod eistedd dros y prif auditorium, fatha stradlo fo. Ac o ran engineering, mae hynna'n ddiddorol i, i bobl sy'n ddiddordeb. Darlun o wrach sut fydd y theatr fach neu edrach fel ta cant ac ugian o capacity, hyblyg iawn eto. Rhaid darlunio tu fewn yr adeilad hwn o'r, or cyntedd ar y llawr isa, y cyntedd wrth rwy'n fynd fewn i'r adeilad. Um, Mae rhai o'r dyluniau yma gyda llaw wedi newid, fydd y dyluniau wedi newid chydig bach erbyn rwan, ond ddim gymaint â hynna. Mae hwn di'r lefel o'n i'n sôn am sydd yn agor i'r tu allan, mae yna restaurant fan hyn, lle ydych chi'n gallu gweld y lefelau gwahanol tu fewn ar adeilad ag i lawr i'r adeilad hefyd. Un o'r lefelau uwch yn yr adeilad, ag un arall, a hwn jyst yn diwedd efo atgoffa pawb o beth sy'n digwydd. Iawn, diolch yn fawr. Pnawn da, uh, a mae'n braf gweld gymaint o'n chi yma prynawn yma, gweud y gwir, i ni gael rhannu rhywfaint o'r weledigaeth artistig hefo chi. Nifer ohonoch chi, dwi wedi bod yn siarad gyda chi eisioes ynglyn â syniadau a phrosiectau ar gyfer y ganolfan newydd, a nifer fowr o syniadau sy eto i'w trafod wrth gwrs. Dwi'n dechrau hefo cymal sydd yn hot off the press, Yy, fel fyddech chi'n gweud, ar gân mor lân i geiriau yn bont i fyd o drysore. A fe ddaeth honno allan o ene plentyn deg o'd sy'n aelod o sgwad sgwennu Gwynedd, a a grŵp ddaeth at ei gilydd dydd Sadwrn dwetha, ond dydd Sadwrn dwetha, yn siop Pontio ar y Stryd Fawr, ac yn cyfleu gobeithio, yy, yn aml iawn, mae barddoniaeth yn cyfleu llawer mwy yy mewn bach o eiriau. A Un o'r celfyddydau, wrth gwrs, fydd yn cael eu cynrychioli o fewn y Ganolfan. Dwi am ganolbwyntio ar y celfyddydau perfformio a ffilm, ond mae lle i'r celfyddydau i gyd, er efallai nad oes lle pwrpasol ar gyfer celf gweledol, ond fe fydd 'na fwrlwm ar draws y celfyddydau drwy'r adeilad. Reit. Nawr te, sneb wedi gweld hwnnw. Ond fe gaethon ni gyfle wythnos diwetha i fynd ar y safle a cael syniad o lle da ni arni uh, o ran yr adeiladu. Ac dyna fydd y theatr. Felly, felly fedrwch chi ddeud heddiw bod chi wedi gweld y theatr yn y dyddiau cynnar, uh, dyna fydd y theatr, wrth gwrs, fydd, fydd yn edrych yn dra gwahanol erbyn i'n ni agor y mis Medi 2014. Mae Dylan, wrth gwrs, wedi crybwyll isiws uh, beth yw natur y gyfodau. Mae gyda ni theatr amlbwrpas, studio theatr, cinema a man perfformio tu allan. Fi'n meddwl bod hwnna'n bwysig. Wrth gwrs, i ni ddim yn ffodus iawn yn y wlad yma'n bod ni'n byw mewn uh, lle lle mae'r tywydd yn, yn hael wrth gwrs, ond dwi yn credu bod yna gyfleoedd i ni gael wneud defnydd o fannau tu allan ar brydiau, yn wedig yn ystod yr haf efallai, pan bod pobl ar, ar wyliau yn yr ardal, yn sicr fe fydden ni'n licio gallu archwilio y gofod hwnnw. Wi yn meddwl, a falle mae ar y pwynt yma ddylwn ni ddeud hyn, um, mae yna elfen o fyw gyda'r adeilad yn mynd i fod er mwyn i ni gael deall beth sy'n bosib a beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio. A wi, wi yn cofio uh, bod yn y, yn y lle yma o'r blaen a, a rhagweld hwn a rhagweld y llall a gorfod teilwro wedyn wrth bod rhywun yn byw ac anadlu a teimlo'r adeilad. Um, bod rhai pethau falle ddim yn addas a rhai pethau yn gweithio yn arbennig o dda. A mae'r gofodau cyhoeddus, dwi'n meddwl, yr un mor bwysig ar gyfodau perfformio. Achos yn aml iawn mi ddaw rywun i mewn i ganolfan falle jyst i gael paned, ac os yw nhw'n dod ar draws profiad creadigol neu celfyddydol am y tro cyntaf, mae hwnna'n gallu esgor ar ar egin diddordeb yy i chwilio ymhellach, a dwi'n meddwl bod hwnna yy yy yn wers i ni wrth gynllunio rhaglen. Mae dim dim ond yn y gyfodau perfformio mae'r pethau difyr yn digwydd. Mae'n rhaid wrth gynhadaeth, dwi'n meddwl, a dyma yn fras, neu mewn un paragraff efallai, be bydden ni'n hoffi gweld yn y Ganolfan, ein bod ni'n creu rhaglen artistig o'r ansawdd uchaf posib, sydd yn arloesol ac yn uchelgeisiol, ond sydd yn berthnasol ac sydd yn cyseinio gyda'n cymunedau. A mae yna nifer ohonyn nhw, nifer o gymunedau, mae angen i ni fod yn berthnasol iddyn nhw. A mae ansawdd yn holl bwysig. Mae'n rhaid i ni gofio bod yr adeilad yma, um, mae'r uh, penseiri wrth gwrs Grimsio, nhw oedd yn gyfrifol am uh, yr Eden Project lawr yng Nghernyw, maen nhw yn uchel iawn i parch, maen nhw'n creu gwaith o'r ansawdd uchaf posib, ac mae'n bwysig yn bod ni felly, unwaith mae'r drysau'n agor, yn gwneud yn siŵr bod yr ansawdd yn digwydd yn y cynnyrch da ni'n gyflwyno. A'r gyhoeddiad o bŵer y celfyddydau, ni gyd falle yn yr ystafell yma uh, yn, yn, yn cytuno, a gweud y gwir, a'r safbwynt bod y celfyddydau yn effeithio arno ni mewn modd positif ar ein bywydau ni. Be fydden ni'n licio meddwl yw bod gan pob un ohono ni'r hawl i damed o'r profiad yna. Mae rhaid i ni weithio tyn bach yn galetach i gyrraedd at y cynulleidfaoedd rheini uh, sydd allan yna a falle ddim wedi cael y cyfle i brofi y, y, y profiadau da ni wedi cael neu'n cymryd yn gyniataol. Um, ac ar hyn o bryd, mi yda ni yn pontio yn ystod y cyfnod yma yn datblygu cynulleidfa ac yn datblygu cysylltiadau gyda'n cymunedau ni ac yn enwedig rheini sydd yn anodd i'w cyrraedd er mwyn i ni baratoi'r ffordd ar gyfer yr adeilad pan agoris hi, fel ein bod ni yn tynnu y cymunedau efallai sydd yn llai tebygol o feddwl bod y celfyddydau iddyn nhw, ein bod ni yn eu hargyhoeddi nhw damed bach ar y tro bod 'na rywbeth i bawb yn fan hyn. eto, bod y profiad da ni'n gynnig o'r ansawdd uchaf posib. Reit, mae cyd-destun yn bwysig yn diwedd. A dwi'n meddwl bod eisiau ni gofio bod y lle mae'n mynd i fod ar agor bob dydd, drwy'r dydd, mae i bawb o bob oed. Mae perthyn a bod yn berthnasol yn holl bwysig. Mae rhaid i ni deimlo bod o'n rhywle i ni um, yn, yn gallu teimlo bod gyda ni berthynas hefo fo. Um, mae angen i ni deimlo bod y llyn gartrefol, dyn ni eisiau treulio amser yna. Dyn ni ddim eisiau just picio mewn a dweud helo neu prynu tocyn yn unig. Da ni eisiau treulio amser, efallai cael sgwrs, efallai mynd mewn i'r siop sydd yn yr adeilad, efallai mynd i fyny'r grisiau gael paned. Um, dwi'n meddwl bod angen i ni greu awyrgylch sydd yn gwneud i bobl dimlo bod nhw eisiau treulio amser yn yr adeilad. Mae'n ddifyr, gobeithio, ac yn gyffrous. Ochr yn ochr â'r cyfarwydd, mae'r annisgwyl. A wi'n meddwl ambell waith wrth gynnig rhywbeth sydd yn gyfarwydd i bobl a cyflwyno'r annisgwyl ar yr un pryd neu y cam nesaf neu'r ymweliad nesaf wedyn, dyn ni yn datblygu um, ac yn cynnig profiadau gwahanol i'r arfer falle. Cyfuniad eclectig o brofiadau. Fe welwch chi ar y diwedd fan hyn, a falle bod chi wedi gweld rhai o'r geiriau yma o'r blaen, wrth bod chi'n pasio ar hyd lôn deiniol. Mae geiriau, mae'n nhw'n eitha anodd i'w wsgoi a gweud y gwir. Um, a mi oedd hi'n touch and go o ran cael uh, caniatad cynllunio, ond yn falch i glywed y gaethon ni am mewn pryd. Uh, geiriau yw'r rhain, a maen nhw chri bach yn rhyfedd agos at ei gilydd. Pam y geiriau yma? Wel, plant sydd wedi dod i fyny efo rhain, a deud y gwir wrthoch chi. Plant oedd yn teimlo yym mai dyma rhai o'r uh, elfennau fydden nhw'n licio gweld. Dyma be oedd yn bwysig iddyn nhw. Rhywle cynnes, uh, lle mae yna, nawr te, drama'n canu di hwnna fod. Um, mi all Tudur Dylan i mewn i ysgolion a trio annog y plant i feddwl chydig bach yn llorweddol, chydig bach allan o'r bocs ynglyn â be mae'r celfyddydau yn gallu cynnig. Dydy drama ddim yn canu, nac di yr un uh, yn yr un ffordd a dydy um, dawns ddim yn gweiddi. Ond pam ddim? A dyma di'r pwynt. Do'n ni'n gallu gosod y pethau yma uh, wrth ymyl i gilydd mewn ffordd anusgwyl a mewn ffordd sy'n cyfleu syniadau newydd. A dyna di'r holl bwynt. A mi blanwyd y syniadau yma gan y plant yn y ddeiar, yn y sylfeini, o dan y gwaith adeiladu, ar ffurf hada syniadau. Felly dyna di'r rhain. Ambell i hadyn syniad sydd, gobeithio, yn mynd i ddwyn ffrwyth unwaith mae'r adeilad yn agor. Ddim bob un, cofiwch, yn enwedig yr helipad ar y tro. Ymdeimlad holistig, hynny yw, mae'r hyn sydd yn gynnyrch proffesiynol ar y llwyfan yn bwysig, wrth gwrs bod e, Ond mae'r un mor bwysig â gwaith cyfranogol gweithdy um, papede uh, yn Ysgol Glan Cegin ar brynhawn dydd Iau. I ni, mae'r ddau beth yr un mor bwysig â'i gilydd. Dyda ni'n meddwl am waith, am waith ymestyn fel rhywbeth ymylol sy'n perthyn mas fyna, mae ar yr un continiwm yma. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig um, fel mater o gwyddor. Ti derbyn uh, fydd pontio. Hynny yw, Dŷn ni ddim yn mynd i fod yn creu yn cynnyrchiade proffesiynol yn hunen ac yn teithio Cymru gyda nhw. Dydan ni ddim yn mynd i fod fel Clwyd Theatr Cymru neu Sherman Cymru. Be da ni'n gwneud ydy derbyn cynnyrchiade i fewn i'r ganolfan. Ond dydy hynna ddim i ddeud na fyddwn ni mewn amser yn cyd-gynhyrchu, yn cyd-greu, yn cri- yn cyd-ddatblygu syniade mewn partneriaeth gyda chwmnïe. llwyfan, graddfa ganolig, dwi'n dwi canolbwyntio fan hyn ar y, ar y theatr, llwyfan graddfa ganolig. Pam gweud hynny? Wel, Fenyw Cymru yn raddfa fowr, mae Pontio yn raddfa ganolig a mae Galeri yn raddfa fach i ganolig. A mae hwnna'n bwysig, achos mae'n helpu ni ddeall Beth fydd y gwahaniaeth rhwng y canolfannau hyn a be fydd y gwahaniaeth rhwng y math o gynyrchiadau da ni'n gallu llwyfannu? Mae o'n golygu y bydd teithiau, um, drama, uh, graddfa ganolig yn gallu dod i pontio ar daith o Theatr Gwynedd, uh, meddeiwch i fi, o Theatr Clwyd um, i Aberystwyth, i, uh, i Taliesin. Hynny yw, Mi fydd hwnna'n rhan o'r syrcit graddfa ganolig. Ond fel wedodd Dylan, wrth gwrs, mae'r theatr yn un peth, mae'r stiwdio theatr yn elfen arall, a mae honna ar raddfa lai. Felly mi fydd 'na gynyrchiadau gan gwmnïau proffesiynol rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol ar draws y sbectrwm celfyddydol. A rhoi rhai esiamplau i chi, wrth gwrs, drama cyfrwng Cymraeg, drama gyfrwng Saesneg, Yym, fe welwch chi rai o'ch logos, rai ohonoch chi sydd yma, prynhawn yma, i fyny fanna. Dyn ni'n edrych mlaen yn fawr i'ch cael chi ar yn llwyfannau ni yn Pontio. Cerddoriaeth, cerdd byd, nawr te, fel chi'n gwybod am y dyfan yma, prynhawn yma, mae o wedi bod yn datblygu rhaglen yn y cyfnod yma rhwng Cae Theatr Gwynedd ac agor y ganolfan newydd, ac un o'r llwyddiannau ydy Cabaret Pontio, sef digwyddiadau cerdd byd sydd wedi bod yn digwydd yn Neuadd Powys dros y blynyddoedd diwethaf. A mae Cabaret Pontio, dwi'n meddwl, yn un o'r elfennau yna fedrwn ni fynd hefo ni mewn i'r ganolfan newydd. ac i fewn i'r theatr lle mae'r llawr yn fflat a gyda ni fyrddau crwn i alluogi ni i ail-greu'r bwrlwm fwy anffurfiol yna, a hefyd uh, lle i ddawnsio pan mae'r gofyn yn codi. Fe sylwch chi hefyd bod yna ambell i beth yn ymdreiddio drwy'r cyflwyniad yma hefyd, ambell i strand neu ambell i elfen nis o'r aglenni fydden ni'n hoffi datblygu sydd yn rhywbeth falle sy'n neillduol i pontio. Opera Chamber, er enghraifft. Byddwn i'n gallu neud opera in the round fel ma nhw'n gweud, neu opera um, uh, end on, un pen i'r auditorium hefo Opera Canolbarth Cymru. Dyna ni mewn trafodaeth hefyd hefo uh, Cwmni Opera Cymru ynglyn â rhai o'i gweithiau llai nhw. Um, cerddoriaeth boblogedd ar gyfer myfyrwyr wrth gwrs yn holl bwysig, eidfa. Mae dawns yn rhywbeth Mae rhai pobl yn dweud, o, dwi'n dwi neud dawns, dwi'n dawnsio, ond dwi'n yn mynd i weld dawns. Mae o'n rhywbeth um, sydd yn, yn tynnu ar gynulleidfa, ond dydy'r gynulleidfa ddim falle yno'n barod i ni. Mae o'n gynulleidfa sydd angen i feithrin a mae eisiau gweithio hefo partneriaid i ddatblygu'r gynulleidfa honno. Ond fydda ni'n licio gweud, neu yn licio um, sbio ar y posibilrwydd o ddatblygu efalle rhyw fath o hunaniaeth neu USB ar ein cyfer ni ym maes dawns awyr neu'r syrcas, dawns, dawns syrcas, um, sef syrcas gyfoes felly. Dim anifeiliaid, na ddim byd felly, ond bod modd i, i ni ddefnyddio'r uchdwr yn yr adeilad newydd yma a uh, dod â chynulleidfaoedd, um, meddiwch i fi, dod â chwmnïau mewn sydd yn arbrofi ym maes dawns awyr y dyddiau yma. Mae'n faes cyffroes, ond mae'n faes sy'n datblygu. A fydden ni'n licio uh, meddwl mewn rhai blynyddoedd efallai gallu pontio ddod yn rhywbeth o hyb ar gyfer dawns awyr yma yng Ngogledd Cymru. Gair llafar yn bwysig wrth gwrs, yn amlwg, uh, llenyddiaeth a barddoniaeth nosweithio yng nghwmni a chomedi. Mae, chom mae comedi yn un o'r meysydd yma bydden ni'n dweud sy'n cyrraedd pawb Yym, a dwi yn yy ymwybodol bod ambell i gomedian yma yna'n plith yn y prynhawn yma ac yn yn yn weithgar iawn yn y maes, a fyddan ni'n licio meddwl y byddwn ni'n gallu gweithio hefo yy hyrwyddwyr a pherfformwyr yn y maes yma i sicrhau bod pawb yn manteisio. Mi gafwyd yn ddiweddar gyfle i yym i weithio hefo y Cymdeithas uh, Improv y, brif, uh, y Brifysgol felly, myfyrwyr, a mi oedd hwnna yn dangos bod yna fodel effeithiol iawn o gyd-weithio hefo rhoi cyfle neu platfform i bobl ifanc i berfformio o flaen artist uh, proffesiynol felly. Mae, mae hwnna'n mynd i fod yn elfen bwysig iawn o'n harlwy ni. Teuluoedd yn gyntaf. Fynd yn ôl at gyrraedd at y rheini sydd ddim yn cael cyfleoedd, y rheini sydd ddim yn cael blas efallai ar brofiadau celfyddydol. Fe hoffwn ni weld yn bod ni trwy gynnig arlwy uh, ar ffurf theatr um, arloesol misol yn y Theatr Fach ein bod ni'n meithrin cynulleidfa, bod ni'n tynnu teuluoedd lleol i mewn i brofi'r ganolfan fel rhywbeth sy'n rhan o'u bywyd bob dydd nhw, ddim rhywbeth maen nhw'n mynd unwaith y flwyddyn i weld pant o, bod e'n rhywbeth sy'n rhan o'r deiet os liciwch chi. A wedyn mae 'na esiamplau yn fan'na wrth gwrs o'r cwmnïau. Wyt ti sôn am a blatfform i ddoniau ifanc, mae hwnna yn holl bwysig. A fe welwch chi rai o'r bobl i ni eisiau yn gweithio gyda nhw, Bugs Bangor, um, People of Bangor Community Group, ysgolion wrth gwrs, a mi'n ymwybodol mae Canolfan Gardd William Mathias yma prynhawn yma. Um, mae'n bwysig bod ni'n cyd weithio gyda uh, uh, asiantaethau a hefyd efo chwmnïau sydd yn meithrin talentau ifanc fel yn bod ni ddim yn mynd ar yn coes yn hunan heb heb fod yn ymwybodol o'r hyn sydd yn mynd ymlaen eisios. Ww, dwi wedi twtsio nawr. Dwi'n gallu gweld. Restart later. Yeah. Sorry, oedd hwn ddim bod digwydd. O, na fe. Reit, yn gwachio'r amser yn mynd ymlaen hefyd. Sorry. Next. Iawn. Cyfleoedd artistig yn dod â'r celfyddydau gwyddoniaeth ynghyd. Eto, dyma chi faes uh, lle mae pontio'n gallu gosod i stondin. Mi fydd rhai ohonoch chi'n ymwybodol efallai am gynhyrchiad cerebellium gynhaliwyd yn ddiweddar oedd yn dod â niwrowyddoniaeth a theatr labyrinth at ei gilydd ar gyfer profiad fel fyddech chi'n gweud yn Saesneg, immersive, ac oedd hwnna yn llwyddiant ysgubol, a fydden ni'n licio gweld y math yma o gynnyrch yn cymryd i le yn y ganolfan unwaith i ni agor. Profiad oedd yn galluogi'r unigolyn i gwestiynu i hun, i fodolaeth, um, ethics, moeseg, ac yn wir cael profiad theatrig oedd wneud hynny. Welwch chi hefyd dementia a'r celfyddydau, eto yn faes sydd yn hynod o, all, uh, hynod o, o um, un o'r meysydd yma sydd yn, yn cael ei grybwyll llawer ac yn cael ei drafod ac ni gyd yn mynd yn hun. Felly dwi'n meddwl bod hwn yn faes eto sydd yn mynd i fod yn bwysig i ni wrth edrych ymlaen i agor yn y ganolfan. Synnau a wedyn, Chi'n gwybod bod 'na ofod ar gyfer sinema. Dyma un o'r ffurfiau ar gelf mae pawb yn disgwyl uh, amdano fe'n eiddgar yma uh, um, ym Mangor. A gwyl ffilm a chyfryngau ffresh yn dod ato ni yn Chwefror 2015. Mae hwnna ar y gorwel. Celf cyhoeddus, Bedwyr wrth gwrs, da chi esiampl dda i'n to ifanc ni. Um, artist rhyngwladol yn byw yng Ngogledd Cymru. Mae'n gweithio hefo ni ar waith uh, uh, celf cyhoeddus, syniad o ail greu caban yn y tirlun ar ei newydd wedd sy'n ysgogi'r syniad yna wrth gwrs o'r lle y man cyfarfod gynt uh, yn, yn uh, uh, chwareli wrth gwrs. Cai gole Fel wedodd Dylan ynghynt, mae hyn i gyd yn rhan o'r gwaith dŷn ni wrthi yn ei drafod ar hyn o bryd. Dyma i chi syniad yn sbio lawr ar y cae gole, a mae'r hader syniadau yna fydd yn y tirlun ac o dan y sylfeini yn mynd i ddod allan ar ffurf y cae o ole. Welwch chi wedyn bod y symbyliaeth neu'r yr, yr, yr, yr syniad yma yn parhau. Mae'r rhaglen presennol, wrth gwrs, fyddwch chi wedi cael copi ohono fe, mi fydd yna raglen yn ystod yr hydref, ond mi fyddwn ni'n newid gêr wedyn, achos wrth gwrs mae angen recriwtio, mae angen hyfforddi staff, mae angen paratoi ar gyfer yr agoriad, mae angen i ni um, ymgyfarwyddo hefo'r adeilad, mae angen i ni dreulio uh, amser yn, yn trefnu diwrnodau agored, yn eich gwahodd chi mewn i brofi'r adeilad, a mae hwnna'n bwysig yn rhan allweddol o'n gwaith ni. Agoriad Meddal, Mehefin, Gorffennaf 2014, a'r rhaglen agoriadol um, Medi i'r Rhagfyr 2014. A'r thema fydd, fel ymbarel dros y cyfan yn y tymor cyntaf yna, fydd lle chi, neu llechi. Falle bod dim llechi yn yr adeilad, ond mi fydd na lechi yn fan hyn. Datblygu cynulleidfa, wi'n ymwybodol bod yr amser yn mynd ymlaen, felly bod fi wedi hen fynd dros yn amser. Um, fyddwch chi ddim yn cael mynd o yma heddiw heb fod yn ymwybodol bod yna gynhyrchiad anferth yn dod i Fangor ganol mis Gorffennaf. Um, Bianco No Fit State Circus ar ffordd y traeth. Mae hwnna'n allweddol i ni. y yn rhan o'r strategaeth i godi niferoedd bas data ar gyfer pontio. Mae hwnna yn ran strategol o'n ddatblygu cynulleidfa. Os nag os ganddon ni'r data yma, dyn ni methu cysylltu efo chi i adael chi wybod am ddigwyddiadau. Dyma ni rai o'r esiampl o ddatblygu cynulleidfa. Welwch chi'r rhadau bach na'n mynd i mewn i'r tir. Am arall o lense, rhaglenni ar gyfer adeilad chi'n ffili weld e yn iawn eto. Mae angen i ni weithio mewn partneriaeth mewn hinsawdd economaidd sydd yn heriol. Mae yna gyfle trwy weithio hefo'r Brifysgol, i ni sydd yn gweithio yn y celfyddydau, i werthuso yr hyn, yr hyn dyn ni'n neud ar ffurf ymchwil. Mae yna fwy fwy o alw arno ni dyddiau yma i ddangos beth yw'n gwerth ni, a dwi'n meddwl bod hwnna'n gyfle Yym, wrth fod yn rhan o Pontio, a mae eisiau ni gyd weithio i gryfhau'r sector. Dywedodd yym Danny Boyle, sy'n gyn-fyfyriwr yy ym Mangor, bod theatr yn holl bwysig. They create communities, And what they provide is something else to believe in, something in our towns and cities that isn't Wetherspoons and walkabout pubs and Mario Balotelli and John Terry. Nawr, ta i reina o'r chi sydd yn ffans pildrod, dwi'n gofyn am eich meddeiant chi, ond chi'n dall beth sgynnau. Hynny yw, mae hunaniaeth yn bwysig a mae rhaid i ni fod a'n hunaniaeth yn hunain. A dwi'n meddwl bod gyda ni ymhontio y cyfle i hynny ddigwydd. A dwi am am orffen efo'r gerdd, rydw i'n falch bod Gwen 'di cyrraedd. Lle mae Gwen? Diolch Gwen am gyd-weithio ar hwn di Sadwrn dwetha. Beth oedd oedran y plentyn oedd greu hon? Deg. Deg oed. Dwi am orffen hefo'r brawddeg ola, yr pennill ola. Gorffen taith yw dechrau'r nesa. Cyrraedd nod, clywed nodau, a'r gân,

A ro'n i'n um, rhan o'r tîm uh, naeth alunio'r uh, cynlluniau busnes greiddiol, astudiaethau dichonoldeb greiddiol. O'n i'n rhan o'r tîm naeth paratoi um, y dau o'r tri cais naeth ni submitio i Lywodraeth Cymru a'r uh, Cronfeydd Strwythurol Europe. Um, erbyn hyn, dw i'n gweithio 100 y 100 o'n amser ar prosiect pontio. Uh, dw i'n gyfrifol am ar, um, well, really, am, am adnabod a sicrhau ar um, cyllid ychwanegol ar gyfer y prosiect. Ymgysylltu â'n bydd deiliad ni ac ymgysylltu um, ehangach. So dyna fy rôl i.

Mae yna lot o feysydd um, i chi i gyd fod yn ymwneud â ni. Um, fel mae Dewi wedi, wedi son amdano'n barod, da ni yn, yn, yn ceisio sefydlu nifer o grwpiau pobl sydd efo diddordeb i gydweithio hefo ni. Hefyd, da ni'n keen iawn i, um, i recrwtio gwirfoddolwyr um, yn y siop hefyd. Mae, fel da chi'n gwybod ella, mae yna siop, mae yna bresenoldeb ar y stryd fawr. Pan dwi'n gweld y siop yna, fel proto-pontio, os liciwch chi, sort of, lle i brofi rai o syniadau, lle i gyfarfod, mae yna stafell bach yn, yng nghefn y siop. Gobeithio fyddwn ni'n defnyddio ystafell yna ar gyfer y math o weithgareddau dwi wedi bod yn, yn, yn son amdan gynharach. A mae yna nifer o ffurflen ni. Drws yn estro, os da chi'n da chi, um, yn awyddus iawn i, i arwyddo efo ni i, i helpu ni. Ond ie, mae hyn safon newydd yn, yn addysg uwch. Um, Ond mae Pontio'n rhan o'r peth. Mae Pontio'n mynd i gyfrannu. Mae Pontio'n mynd i bod yn, yn, yn lle i arddangos y pethau mae Brifysgol yn ei wneud. Ond nid jyst hwnna, mae'n lle i bobl ddod i mewn ac yn, ac yn cydweithio uh, ac yn cysylltu, ymgysylltu â ni ac i ni yn cysylltu â, â phawb a gwahanol cymunedau sydd yn, o'n cwmpas ni yma um, ym Mangor. Dwi'n licio'r sleid ola yma, cos mae'n jyst atgoffa fi o'r um, plannu hadau, hadau syniadau. Sef, um, mae yna gymaint o syniadau yn tydi, mae yna gymaint o bethau. Dwi, pob, pob bore dwi'n dwi, codyn, dwi'n meddwl, dwi, dwi meddwl o, o gannoedd y syniadau fedrwn ni wneud fel prifysgol. Os fedrwn ni ddod, os fedrwn ni Os gallwn ni ddod â gwahanol yym yy sgiliau yym gweithgar a yym arbennig yma efo'i gilydd. Yym ma' Pontio'n gyfle, ma' Pontio ma' Pontio'n gyfle yn catalydd hefyd i ddod â gwahanol syniadau efo'i gilydd. Dwi'n dwi'n cemeg ydw i, cemeg chemist ydw i, felly dwi yn meddwl am m- mewn telerau a Brownian motion. Dwi'm dwi'm yn gwybod os dach chi yym yn cofio'r yym y dyddiau ysgol. lle oedd y moleciwls bach yn symud o gwmpas, yn y gwrs maen nhw'n gallu um, reactio efo'i gilydd. Ond os ydych chi'n cyn, um, cynyddu tymheredd, os ydych chi'n cynhyddu pres, pwysau, os ydych chi'n cynyddu um, nifer o, o weith, uh, ingredients yn y, yn y pot, mae'n bosib cael mwy o interactions, mwy o, o, o reactions efo'i gilydd. A dyna sut dwi'n gweld pontio, dyna sut dwi'n gweld um, um, engeijio, uh, ymgysylltio â phobl. Felly, so diolch yn fawr iawn, iawn, iawn am eich amser a'r um, diolch yn fawr iawn am rando. Mae'n fydd yna gyfle i siarad hefo ni a gofyn cwestiynau ac ati, a wedyn lluniaeth wedyn.